God go bless una wey dey mourn, because e go make una happy. God go bless una wey no dey carry body up, una go enjoy im promise for dis world. God go bless una wey dey like to do good things, e go give una everything wey una want. God go bless una wey dey sorry for people, una go receive mercy. God go bless una wey get pure heart, na una go see God. God go bless una wey dey make peace, people go call una God children. God go bless una wey dey suffer because una dey do wetin dey right, na una go enjoy God kingdom for heaven. God go bless una wey people dey curse, dey suffer and lie for una head because of me. make una happy and make belle sweet una because na big thing dey wait una for heaven make una remember say na so the prophets wey come before una suffer too salt and light na una be salt for this earth but if salt no get taste how e go be for people mouth e better make dem throway am and make people mash am. Na una be light for this world, and town where dey on top mountain no dey hide. Person no dey light lamp come cover am with basin. Instead, e go put am for where everybody wey dey inside the house go see am. Like that too, make your light shine well well for where people dey, so that dem go see the good things wey you dey do wey go make dem praise your Papa wey dey heaven. Teaching about the law. Make una nor think say I come spoil Moses law and the things wey the prophets teach. Nor be so. Me sef come obey dem. I tell una true word, before this world go end, everything wey dey inside the law, even the small small ones, go happen. So anybody wey no do wetin God command and dey teach others to do as e dey do, na im go small pass for God kingdom. But person wey obey God and teach others to do wetin the law talk, na big person e go be for God kingdom. I tell you the truth, if the good wey you do no better pass wetin di Pharisee and di pipo wey dey teach di Law do, you nor go fit enta God kingdom. Teaching about vexnation and to kill. You hear as God tell awa papa dem before before sey, Nor kill, and anybody wey kill, God go judge am. But I tell una, anybody wey vex for im broda, God go judge am too. Anybody wey curse im brother go face the council and anybody wey call person mumu go go hellfire. If you take your gift go altar and you come remember say your brother get bad belle for you, make you leave the gift for the altar. First go settle with your brother, then you go fit come back come give your gift. quick settle with who dey accuse you before una reach court if not e go give you to the judge and the warder go throw you inside prison i tell una the truth you no go comot from that trouble until you pay all the money teaching about adultery you hear where people say make you no sleep with who you no marry But I dey tell una now sey anybody wey e look woman con get di mind to sleep wit am don already commit sin for im heart. If your right eye go make you sin, make you pluck am comot. E beta sey one part for your body nor dey dan sey all your body enter hellfire. If your right hand go make you do bad tin, make you cut am troway. e better say one part for your body no dey than say all your body enter hellfire. Teaching about marriage. People dey say anybody wey drive im wife must gi am paper say e no wan marry am again. But I dey tell una now say anybody wey drive im wife comot from marriage wey no be say the woman sleep with another man, don make di woman commit adultery, and any man wey marry di woman don commit adultery too. Teaching about promise. Again, you don hear say dem tell people before before say, Make you no break your promise, but do wetin you promise God. But I dey tell una now say, make una no ever use heaven swear at all, because na God throne e be, or with earth because na im God dey put im leg, or use Jerusalem because na the big king town. No even take your head swear because you no fit make one single hair white or black. When you say yes, make you mean am, and when you say no, make you mean am too. Any other thing wey you talk pass this, Na devil e from come, teaching about revenge. Una hear sey anything anybody do una, make una do am back. But I tell una, make una no fight. If anybody slap your face, turn the other side give am too. If anybody drag your shirt with you, make you give am your coat join. And if anybody force you waka one mile, make you follow am waka two mile, give people anything wey dem ask from you and no drive anybody wey come borrow something from you. Love your enemy. Una hear say make una love una neighbor and hate una enemy but I tell una now say make una love una enemies and pray for people wey dey suffer una. so dat una go be like una Papa for heaven wey dey allow sun to shine and rain to fall on top bad and good pipo. If una love only di pipo wey love una, wetin una gain? Na so bad pipo dey do too, abi no be so? If una dey greet only una brodas, una no beta pass odas, becos pipo wey no know God still dey do like dat, abi no be so? so make una dey perfect as una papa wey dey for heaven perfect